ttaṛen leḍyur maca hu nnan as mi tessawal yemma-s n ddunit tella yiwet n temɣart tesɛa kan yiwen n mmi-s tḥemmel-it nnig akk n wayen nniḍen deg wasmi yella meẓẓi d nettan tkub fell-as am tyaẓiḍt tettagad ad as-yeḍru kra n yihwa. Tezdeɣ axxam i d-yezgan ɣer rrif n teẓgi. Yezleg webrid-is, yebɛed ɣef tudrin d yixlijen. Ɣas akken tebɛed, meɛna tezga txeddem lxir i lḍyur. Tettaǧǧa-yasen aman deg unebdu akken ad swen, tettaǧǧa iɛeqqayen-is uzemmur deg tseḍwa n tzemrin lawan n welqaḍ, tenna ad xedmeɣ deg-sen ayen yelhan, igenwan ad ḥudden ɣef mmi. Mmi-s yesɛa kan yiwen yiswi deg wallaɣ-is, tadduyt. Dɣa ajgugg-was d netta yedha s ccerktin, s tqellaɛin, s yextac akked d lazuq. Ulac d acu ur d-yeṭṭif, d aẓerẓur, d amergu, d iḥiqel, d tasekkurt, d tamerqemt, d anẓi, d ula d aẓi ur yemneɛ ara. Ur yecliɛ ma d anebdu, d tafsut, d tegrest neɣ d amawen. Kkren leḍyur xedmen lejmaɛ ddaw texrubt tawsirt n teẓgi. Cektan i lbaz amɣar, aɛessas amḥaddu. Nnan akk d akken yeḍra uhtewir deg lqum n at rric. Yečča-yi akk arraw-iw, yenṭeq tenṭeq tsekkurt. Yebren taɛenqiqt i yal amergu, Yenna uɛejjuḍ, Yenfa ẓerẓur sya, indehhu bu ɛemmar. Lḥaṣun, yal yiwen d acu i yesselxsen tasa-s. Fukken awal, yendeh lbaz amɣar i ugraw at rric. Ad nedɛu ad yuɣal d bururu, deg yiḍ kan ad iteddu. Yekker-d ilemẓi-nni ad yeffeɣ, iḍ mazal-it idel tamurt. Yufa-d tafekka-s tdels rric aberkan, aqemmuc-is d aqamum. Iles-is d aquran, ma d allen-is ur zmirent ara i yizulaz n tafat n yiṭij. Tufa-t-id akken temɣart n yemma-s i d-yekkren ad tẓall lefjer, tsuɣ am akken twala yir neẓra. Win yefferfer yerwel seg uxxam srid ɣer teẓgi nnig taddart. Yedder deg yiḍ, ass iteffer deg yiwen yifri, yezga yettru ɣef twenza-s yerna icedha yemma-s. Yal iḍ yettrusu ɣef uqermud n wexxam-nsen, isell i yimeṭṭi n temɣart. Netta i tettru fell-as, akken slan i ṣṣut-is at taddart ɣas akken beɛden, slan-is i bururu. Nnan d akken tagi d lmut i d-yerzan ɣer temɣart-nni imi ṣṣut n bururu yesfillit i yihwah. Akken ɛeddan wussan, tamɣart-nni tuḍen, tekcem usu. Bururu yeḥzen, dayen kan. Aẓ yesla d acu i yeqqar i yiman-is. D tawenza-w i yewwin lebleɣ i yemma, xedmeɣ lbaṭel deg yefrax yerra-yat Rebbi ttar. Yerna lukan ad iyi-twali ad iyi-twali yemma ad twali deg-i lmut. Iruḥ Aẓi ɣer lbaz amɣar yemla-yas tadyant akken tella. Yekker yeɣra i At Rric. Tamɣart-agi tezdeɣ iman-is. Taɣali teṭṭef-itt taṛbunt. Ilaq ad as-nili d amḥaddu. Kkrent tsekrin ttawint aman deg uqamum-nsent, ad awḍent ɣer temɣart ad d-ssurgent aman n udrar s umḍum. Timeṛqmin ttawint tizwal, tidegt akked zzeɛṛ ur irri imi-s. Timilliwin akked yitbirren kkaten deg iferrawen-nsen akken ad tt-buḥru. Abu Ɛemmar yessusuɣ tizit akked yizenfel-is. Cwiṭ cwiṭ, tamɣart tekker deg ɣef tgecrar-is. Tuɣal-itt deg tezmert, mazal ziɣ asɣar-is zegzaw. Bururu yeẓra akk kra dinna. Yefrawes, yettru, yesḥassef ɣef wayen i yessen. Yihwah yesserwet deg yifrax. Ɣef tqerrubt-nni yeqqim yettru. Aseklu-nni yenṭeq ɣur-s, tikwal tlaq tikli di ṭṭlam akken ad ɛuzent wallen-ik tafat.